Reit, i ardal Wrecsam 'dan ni am fynd nesa i Gylch Meithrin sy wedi ennill nid un, nid dwy, ond tair gwobr. Caryl Bryn ath draw i Gylch Meithrin gora' Cymru i gael yr hanes.
Cylch Meithrin Bro Alun ger Wrecsam. Cylch sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar yng Ngwobrau Mudiad Meithrin. Mae'r gwobrau'n rhoi'r cyfle i ddathlu, cydnabod a diolch i staff a gwirfoddolwyr am greu gofod diogel, addysgiadol a hwyl i blant.
Mae mudiad Meithrin yn gwneud y gwobrau yma pob blwyddyn a mae rhywun yn gallu enwebu, so ymwelwyr, teuluoedd, pwyllgorau, pawb cymuned a wedyn dyn ni'n ffeindio allan pwy sydd yn y top 3 neu 4 um, a wedyn mae'n mynd ymlaen at y seremoni gwobrwyau lle nath ni ennill y tai y gwobr. Y gwobr cyntaf oedd y cynorthwyydd Cymru, um, nath Irene Williams ennill, a wedyn yr ail un oedd y cylch Meithrin gogledd ddwyrain, wedyn y trydydd oedd Cylch Meithrin Cymru. Pam mai'r Cylch Meithrin yma ydi Cylch Meithrin gora Cymru felly? Mae'r plant wrth eu bodde a mae'r teuluoedd yn gwybod bod nhw yn hapus yma a maen nhw'n dod i basically catch a rhif da i nhw. Mae rhan fwyaf y plant, dyn nhw ddim eisiau mynd adre o gwbl. Um, os maen nhw'n wneud hanner diwnad, maen nhw'n gofyn i rhieni os mae geith nhw ddod trwy dydd, trwy hyn.
Wedi hoff athrawes chdi? Nes! Cylch meithrin gorau Cymru. Ond mae cynorthwyydd gorau Cymru yma hefyd, pa mor falch wyt ti o ennill y wobr? O, mae'n ma golygu gymaint, dim bod fi wedi cael y gwobr ond bod y rhieni di meddwl sgwennu geiriau caredig amdanau, pobl yn gweld y gwaith caled, caled da ni'n neud yma yn y celch a bod nhw'n gwerthfawrogi hynny ac yr amser da ni'n gwario efo'i plant nhw. Bod nhw, bod nhw hefyd yn falch bod yn rhan o'r cylch mewn ffordd.
Mae Cylch Meithrin Bro Alun yn anhygoel oherwydd maen nhw mor gartrefol yma. Maen nhw'n gwneud i Maxen ac i fi'n edrych mor gartrefol yn dweud. Gadael ti fynd! Ti eisiau mynd nôl mewn oes? Ti'n licio fo gymaint o hynny? Fyna. Mynd i fyna.
A faint o ti'n licio bod yn Cylch Meithrin Bro Alun? Saith.
Lot, lot, lot.
Saith? Saith allan o ddeg, o'n i. Nod ni yw bod y plant yn cael y diwrnod gore pob dydd. Diom ots be dyn ni'n neud i neud hwnna, dyn ni isio nhw wenu, dyn ni isio i nhw fod yn dysgu ac yn dysgu iaith hefyd, a ma' nhw wrth eu bodde, jyst yn gweld y gwynebe mor hapus, ma' jyst yn neud e gyd yn werthwhile.
O, llongyfarchiadau mawr i'r cylch, a fi'n gwybod unrhyw un sy'n gweithio ym myd gofal plant, maen nhw werth y byd, yn rhoi'r profiadau anhygoel yna i rei bach, a nhw gyd yn edrych fel bod nhw wrth eu boddau yna. Da iawn chi. Ie, da iawn.